Caanṭha, caan duhnung nihin zongah kan serpiak ṭhan tu kan biakmi kan Pathian a min thiang thar ṭhat um ko seh. Uh, tuchun ah Pathian bia phuang dingin caan ka hmuh tikah kai lawm. Phuannak ding hmunhma CEBC Khrihfabu a kan dirhpiaktu zong hi kan Pathian a si i a sunparnak caah timhtuahnak a nei i lam a kan hruaitu a si zongah kan Pathian a min thiangthar ṭhatum ko seh. Tuchun tuni caan hi atu ah kan pastor nih a van chim bantuk tein Jerusalem khua chungah tumkau kha hlerh in puan phah in Jesuh Khrih a nun chungah sunparnak an rak peknak ni a si i cu he pehtlai cun worship committee zong nih Jerusalem ni siangpahrang a conglawmh timi tlangtar in kei zong tuchun ah hin van dir van chim kai timh vemi a si i pumpak cio zong nih kan thinlung thlacamnak tein innka rak ong ve hna sih law Jesuh Khrih cu siangkan siangpahrang cu Jerusalem ah conglawmh a ton bantukin kan nunnak nih a thangṭhat khawh nakhnga a conglawmh khawh nakhnga timhlamhnak te he a bia i hrawmṭi hna sih ti kha sawm ka van in duh hna. Le tuchun ah Baibal ca hi kan van zoh tikah Johan dal hleinihnak Cang hlei nih cang hlei kua tiang kha si i a har deuh lai caah a tawinak tu in keimah nih ka van rel lai i cucu cang hlei linak le cang hlei ngannak te lawng ka van rel lai. Cathiang nih Zion khuapi na thinphang hlah, na siangpahrang cu a ra lio la cungah aa cit i eh, la cungah i cit in a ra lio tiah an rak ti bantuk te khan Jesuh nih cun la kha a hun i cit cathiang thla cu a petu kan Pathian amin thiang thar ṭhum ko seh letu chunah kan relmi Bible cacang hi tlawmpal te van fianter ta ka duh le uh, nithum ni zan ai pummi nih cun kan theih lai e the gospel of john thawngtha johan kha kan cawn lio a si le tuchun zongah hin johan thawngtha chung deuh kha van lak van chim ka duh tikah hin uh, vei alom zong ka van i lom ngai e cu he van fianter ta ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun Johan dal hlehnihnak hlehnihnak hleikuanak ah kan hmuhmi chungah hin thilri kan ti lai maw asiloah minung nongs kan timi cucu kan van zoh hna tikhan Jesuh a um cucun la ai tel cun mipi an i tel i hmunhma ai tel hoi cucu thil bantuk minung le siangpahrang kan timi Jesuh Khrih kha ai tel cu chungah cun ai tel chihmi cu vav kan timi tuahsernak kan timi ai telmi cu zeidah a si Jesuh Khrih nih late ai cit pahnihnak ah cun vei ah puan an phah asiloah uh, vei ah tum kau kha an i put i an lorh kha bantuk kha an tuahmi a um cun zeidah um rih ti si ahcun kha chungah khan headset tiah an au a ti le cucu kapkhat in nong lei zong an phun thum deuh cun vav lei zong an phun thum deuh hi hi baibal cacang ah fiang ten kan hmuh khawhmi a simi kha a si Leh kan zoh tikah hika zawn ah hin gospel synoptic gospel timi thawngṭha pathum nih cun zeitindah ti Matthai nih cun Jesuh Khrih nih la le a fate kha a herh tiah rak tiu law tiah zultu a thlahnak kha kan hmuh. Sihmanhsehlaw Mark le Luke nih cun la fate tiin a langhter. Cun Johan nih cun a van langhtermi cu la fate zong si lo, a pi zong a langhter lo, la ai cit tiah a ti tikah hin a fiang komi cu la a man ti kha a fiang. La a man ti kha a fiang. Cun pahnihnak ah van langhter ṭhan ka duhmi cu zeidah a si ti khi si ahcun hika zawn ah hin a chim ah zei kan ti lah a chimmi ah hin dannak tete a um nain tahchunhnak ah Matthai ah cun la kong kha cuti cun a van langhter i sihmanhsehlaw fiang ngai in ai khat komi cu zeidah a si ti si ahcun Bawipa nih la ai cit ti kha cu elawk um loin a fiantermi a si. Le cucaah cun hika zawn ah van langhter ka duhmi cu pahnihnak ah cun Jesuh Khrih nih late ai citnak kong kha fiang deuh in van chim ka duhmi a si. La hi zeiruangah dah Jesuh Khrih nih la theng hi a hman hnga timi kha fianternak ah tuahmi a um. Hlan lio ahcun uktu bawi pawl nih khua chungah an luh tikah rang an i cit theo. Cucu a sullam cu teinak a mutu, ral a teitu an sinak kha a langhter a ti. Le siangpahrang hna nih hi lio chan an atam u nih teinak an hmuh tikah asiloah thil pakhat khat in zei kan ti lai upat awk tlak in khua chungah an luh tikah hin rang nih an rak hman lengmang cu rang nih a hmelchunhnak cu zeidah a si ti si ahcun a langter bantuk te khan teinak a si loah siloah khi tlamtlinnak miphun caah upat awk tlak a si tinak conglawmhnak ah khan rang nih an rak hman i cu nih a langhtermi cu atu chan holh i van chim si ahcun i uanthlarnak lengngannak mahlei i lenhternak kha rang nih a rak langhtermi a si Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih cun zeidah a si ti si ahcun laa thengte kha a rak i cit ti kha Thawngṭha pali nih fiang tein a langhter tikah a hin. Zeiruangah dah mi lianngan a si ve ko ṭung? Teinak kan pek hna, vulei ka tei cang tiah a phuan te dingmi phurtu a si ve ko nain zeiruangah dah rang aa cit ve hnga lo timi kha ruah lo awk a ṭha lomi a si. Sihmanhsehlaw tinhmi a nei ve. Cu a tinhmi cu Jesuh nih cun la a si te ti phundang i chim ahcun phorhlawtnak le uanthlarnak vialte he kha thlaktak in kaltak in zeidah a si Jerusalem ah cu vialte hlonh in a rak luhnak kha a langhter a ti. Cun zeidah a si rih? La cu a lung a nem tiah ruahmi a si a ti. Cu lawng si loin la aa citmi nih hin siangpahrang a si ti zong hi a langhter fawn a ti. Tahchunhnak ah, Solomon nih cun David i la kha i citin Kihon ah khan siangpahrang cang dingin a rak kal ve a ti. lehka zawn zong ah hin la te hi a rak man ve i siangpahrang pakhatnak dal khatnak caang sawm thum le caang thum le sawm thum riat ah khan a langhter le hi ka zawn ah hi pathian nih chiti a thuhmi hna minung asiloah pathian minung hna nih hin an manmi thinlung put cu cunglei mi sinak leadership role in kan chim si ahcun mi kha auki uktu ding kha Pathian nih rian khitmi kha si loin mi kha a hruai hruaitu ding situ a rak kan timhlamhnak kha a langhtermi a si. Cucaah cun Jesuh Khrih nih hin Jerusalem ah sunparnak in a hung lut kan ti tikah hin Lianhngannak vialte le a minthannak le a tuah hnga ding vialte phorhlawtnak vialte kaltak in la ai tor dengel doi ve aa toidormi la thengte a rak hmannak cu van sunparnak kaltak in hi vawlei ah nangmah le keimah aiawh in retheihnak toidornak Bethlehem cawrawl kuang cung thengte a rak thim i thihnak Kalvari tlang ah thihnak tiang a innak hnga ding hmelchunhnak toidornak kha a langhtermi a si te pahnihnak a chim siangpahrang a sinak kha lan in a langhter ve te Le tlawmpalte van pial ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun la hin Mathai nih cun la fate le la a pi le a fa a ti. Sinain cu hlan deuh a chimmi cu va kal u law la an rak hrenmi kha nan hmuh lai i nan va phoih lai nan rak put lai A neitu nih zeiruangah dah nan phoih an in ti hna ahcun kan Bawipa nih a herh tiah nan va ti lai ti kha a langhter. Cuticun Mark le Luke zong nih zultu hna kong kha a langhter ve tikah hin hi nih a langhtermi cu zeidah a si ti si ahcun Bawipa nih la a herhnak kha a langhter. Bawipa nih thil a herh tikah hin kanmah lei nih elnak nawltu thimnak a neimi kan si ko nain Bawipa nih thil a herh tikah hin duh thim kho kan si ti lo. Zeicah ti si ahcun Bawipa a herhnak kha a hlan kan in cu he ai pehtlaimi minung nih maw ṭuanvo neitu paoh nih Pathian let ngannak in an chungah rian a rak ṭuan cang i el kho lo dirhmun in bawipa herhmi hi a tlamtlinh zungzal kap ka ti van chim si ahcun zeidah si hnga nanmah hna nih nan chim lo zongah hin lungtekep zong nih a chim ko lai ti a ti tikah hin nangmah le keimah nih Jesuh Khrih nih hman a kan duh ko ti kan hngalh i el khawhnak taktak hi kan nei lo keimah lo cun an um kho lo ti zong khi kan thinlung nih a ruah tawn lai nain na um lo tikah nai tel lo tikah bawipa nih a rian a colh bel lo kan pathian a min thiang thang ṭhet um ko seh cucah cun bawipa nih late a rak hman tikah hin hremmi a si rih lo a ti hrem lomi thengte a hman Minung nih kan ruahnak ahcun ṭhatnak in a rak i timtuahmi, a phunkip in ai timlammi, a phumi a tlakmi tiah kan ruah nain a tlak lomi Bawipa nih a ka hman ahcun ti thinlung a pumi tu kha Bawipa nih sunparnak co a rak duhmi te a sinak kei ka zawn tein kan hmuh khawhmi a si. Ha, pathumnak ah ka van lut lai. Ka zawn ah hin a langhtermi cu zeidah a si ti si ahcun pathumnak ahcun lamah puan le thinghnah an phah piak a ti kha kan ngakchiat lio te ah laitlang le bangah cun tum kha vei hna kha an rak lak taktak i he chet tiah kan rak i thlir i hosana hosana tiah kan rak au i practical in khuachung ah kan rak i chok khuachung ah kan i chok i a liannganmi Jesuh Khrih kan Pathian cu thangṭhat um ko seh kan ti kan au i kan phuan i a donghnak biakinn ah kan lut i service kha kan rak hmang tawn sihmanhsehlaw hika ram ah cun kan thinlung nih kha va tuah tak kha a tim lem lo Sihmanhsehlaw kha va tuahtaknak nakin a biapi deuhmi cu kha tumkau rak i put le puan phah timi kha zeidah a sullam a si i zeitindah US ram ah kan hman ve lai ti tu kha a biapi deuhmi a si. Le cu ca cun pakhat na ahcun hi lio caan ah in puan hi anmah minung ai ah ruah a rak si a ti. Jesuh Khrih a rak luh tikah hin puan an phah a ti tikah hin hi chan lio ah an rak ruahmi cu an puan hi an sunsakmi a si. Zei bantuk caan hmanh ah an rak rak khuhmi si. Israel kan kal lio ah an puan hi uh, anmah Israel nih an hman taktakmi puan khi aman a fak taktak. Rothil bantuk ah i cawk ve ko ding ka ti le pakhat kai cawk ve. le zei bantuk puan a si ti cu a langhter lo nain hi ka zurah Bible nih fiangte langhtermi cu puan an phahmi kha anmah aiawh ah an langhtermi a si ee kan Pathian amin thiam thar ṭhatum ko seh cun pahnihnak ah zeidah a si ti si ahcun hika zawn ah an awk a van chim ta ka duhmi cu Jesuh kalnak lam ah an phah piak tikah na minung kan si ti an langhternak a si. Tahchunhnak Biakam Hlun ah cun Jehu siangpahrang kha mipi nih an puan an rak phahpiak ve. Na minung kan si, nangmah nih a herh na ti ningin kan rian kan fial ko. Kapkhat lei van chim si ahcun surrender an tuah. Na hmaika ah hin nangmah nih na duh ning kan hmang ko ti langhternak ah an rak phahmi nun a si. Zei bantuk damlonak kong hmanh ah operation surgery tuah ding a si si ahcun nangmah minthutnak kha hau. Doctor te nih na zual tuk cang caah khulrang ngai kan tuah lo ahcun tiah zei bantuk thinphang in na hnakhaw ah chiam hmanh hna seh law ka lung a tling ti min na thut lo ahcun doctor te nih surgery an tuah kho lo. damnak hnga dingah nin bawm kho lo cu bantuk in zei bantuk in lian ngan in la ci tin rak lut ma se law kha chung mipi chungah khan phun nih nan um i zeitin dah an don timi kha a par lei ah van chim ṭhan te lai atam u nih cun nangmah minung kan si na duh ning bangin kan ser ko kan cathiang bia in kan zoh ahcun um sertu na si kei tham cu tlak men ka si ko cu teh na duhnak in ka mang law na sunparnak sa ka mang ko ti thinlung put langhternak ka si ka chimcia bantukin tum kau ngaingai maw asilo ah puan ngaingai kha phah manh hna la si lo tu chun ni caan ah thinlung he aa pehtlai mi a si nun he aa pehtlaimi a si i tu chunah Bawipa kan nunnak ah sunparnak in a luh khawh nakhnga dingah zeidah kan herh ti si ahcun i uanthlarnak i uahfeihnak ka hngalh ve ko ti theihnak nih Bawipa sunparnak a pek khawh lo kha hi nih a kan cawnpiakmi a sinak kha fiang tein kan hmuh khawhmi a si ti kha van langhter ka duh pahnihnak ahcun thinghnah hi Pathian biak ding ah an kal tikah an i ken tawn atu cu an ken sawsawh si loin Jesuh caah lam an phah piak hi phung kan zoh tikah hin biakinn an kal tikah thinghnah maw zeimaw zeimaw tete khan i put tawn i cucu an culture bantuk ah an rak hmanmi a si Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih a rak luh tikah cun biaknak ah rak i ken sawsawhmi kha si ti loin cu Jesuh Khrih kalnak ding hrimhrim ah an rak phah ti ka si. Cu nih a kan cawnpiakmi cu vei nih mizo nih cun sakhua an ti. Kanmah Laiholh cun kokek sinak in Khrihfa kan rak sinak sawsawh lawng in tuchun ni tiah a kalmi kan si si kha a za lo a ti. Jesuh Khrih caah biaknak nun kan timi taktak cu Jesuh Khrih caah nunnak dihlak thapi, neihchiah chawva sining vialte kha amah sunparnak caah a hmai ah rak ratpi, rak phahpiak nun kha kan cawnpiakmi si. Bawipa nih kan fianter ko seh. Tuchun ni caan ah hin uh, chungthu lengnal timi khi Laiholh ah um. Cun uh, siahe hna nih a kan cawnpiak tawn le double mind timi thinlung pahnih i a ṭemi thinlung hi Bawipa nih a uar lomi a si ti kha lamkip in a kan cawnpiak tawn. Hi nih hin van chimh ve ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun puan an phahnak ah siseh thinghnah an phahnak ah ve le aa tel lo ti a langhter. thinlung dihlak in hika hol i hlan ahcun absolutely zeihmanh lunghrinnak lung awṭawmnak lung thinlung um ek in bawipa ka munma an rak peknak kha langhter tuchun Khrihfa hi keimah thokin biakin thiang kan muisam le khualak kan lennak kan muisam ai dang lengmang tawn nan in thlacam kan hon i thlacam nan cah tikah a thiammi a thiammi le bochannak taktak i thla cam a cahmi minung pahnih hi kan in hmuh lengmang hna Sihmanhsehlaw do a tla taktakmi cu hmunma thleidang loin khoika hmun poah Bawipa a um i cu ka Pathian cu ka siangpahrang a ka uktu ka zeizong a neitu a si ti hngalhnak thinlung in nun a hmangmi cungah Bawipa sunparnak a lang tawn ti kha kan hmuh. Bawipa nih fianter ko seh. Cucahcun tuchun ni caan ah Ika mun ah an Pathian rian kan ṭuannak zongah hin kan i vei kanmah position kanmah umnak mun ah cun ai patak ngai ṭung i sihmanhsehlaw kanmah rian a si lonak mun i hmun dang ka dang ah cun Bawipa hi a um ṭi lo bantuk a lomi si kha a kan duh lomi a si. Le cu ca nun kaa zawn ah langhtermi cu nangmah nih nai eihmi, Bawipa nih thlaw a kan chuahmi, Bawipa nih holh a kan hmurka a kan pekmi, Bawipa nih kut a kan pekmi, Bawipa nih ke a kan pekmi, Bawipa nih motor kaa duh ponmong khawhnak a kan pekmi thluachuah vialte ruat in amah sunparnak caah a phah vemi, amah sunparnak caah a hmang vemi kan rak si tu kha a biapi taktak. Le chuahcam tuak lawmhnak ah in ka chim tawn. Chuahcam tuak birthday timi hi a uar i uar i zeitindah kan tuah awk a si tiah ruat lo i tuah hi ṭih a nung tuk. Tipil petu Johan lucit a tonnak cu chuah lawmhnak caan hmannak khin a si. Cu ka chim duhmi cu thil kan tuahmi paoh hi mi nih an tuah cio kan umnak ram nih an uar ti ah dawi ding kan si lo. Kan kam ah a ummi thil paoh hi zei thinlung put in dah ka tuah awk a si? Zei lam hoih in dah ka tuah awk a si? Baibal ning in ka tuahmi a si maw si lo ti kha Jesuh Khrih kha kan role model ah kan chiah i amah sunparnak hnga dingah kan ruahnak in ai thawk i kan cawlcanghnak i ai thawh dingmi kha Bawipa nih a rak kan duhpiakmi a si. Tuchun ah kan ka hi cu kan phah tawn nain nun a phah siang lomi kan tam tuk. Tuchun ah hmuh lei miaknak lei cun a duh ngai ko nain pek ve a duh lomi kan tam tuk. Uh, atu chan holh i van chim si ahcun online online ah cun ram kan daw bak online ah cun Khrihfabu kan daw bak Mi nih cazi nan lakmi min ṭial dingmi ahcun biaknak ah ai pe taktakmi kan tampi. Sihmanhsehlaw mi hmuh lo kar ah Bawipa caah puan a phahmi kan tawm tuk. Bawipa caah kan i thlir tawnmi, kan i ken tawnmi, Bawipa nih kan pekmi thil pawl kha Bawipa caah phah ve a timmi kan tawm tuk. Cucah cun hi nih a kan cawnpiakmi cu zeidah a si ti si ahcun Jerusalem ah Jesuh Khrih sunparnak in a rak lut ti kha si loin nangmah le keimah ah Jesuh Khrih Siangpahrang cu mikhamtu sinak in siseh daihnak bawi mi ngaihthiamnak in mi dawtnak bawi in a rak lut ve i cu chungah toidornak in ka puan ka phah ve awk a si. ka nun ka phah ve awk a si timi thinlungput tu kha Jesuh Khrih nih a lawmhmi a rak si. Sunparnak Jesuh Khrih a pe taktakmi sinak cu cu lawnglawng cu a si ti kha fiang tein a kan cawnpiakmi si. Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. A mak taktak si. a hlan chan ah hin kan nule hi an piang thar ngai len ti an lam le thawng hra kan van chim cang la ti ahcun an ngu le thawng te chim mi an thei ti lo an ti cucu an ti ti lawng ka hmuh le ka thei tuk ve lo kan mino pawl cu US ah hin pray in worship hrawng ah cun an tui ngai nain thawngtha kan chim cang la van ti ahcun an lu an i khun le phone an dek lengmang an ti ve le ka mit nih cun tam kan hmu hna lo cun bawipa thluachuah pek hrawng ah an chuak ti kan ti tawn le tampi cu kan mu hna lo kan i zia ngai kan ṭhang ngai tiah ka ruat Chim duhmi cu Jesuh Khrih kha hlasaknak lawng in thangṭhat kha si lai lo. Hlasak lawng khan puan phahpiak ding a si lai lo. Peknak lawng khan a si lai lo. Thlacamnak lawng khan a si lai lo. Zeidah kan phahpiak lai? Ka neihmi vialte, Bawipa thluachuah kan tincomi vialte kha amah sunparnak caah a biatheihnak zong kan phahpiak lai i Bible study zongah kan phahpiak lai i thangthatnak hmun nun zongah kan bei ah kan phah piak dingmi kha Bawipa nih a kan duh piakmi si. Cucu si khawh ve ka duh ngang nain a har ngaingai. Amah Jesuh Khrih chung lawngah a ummi si hi ngal hna si law cu thinlung put cun Jesuh Khrih puan a phah piak vemi, nun a phah piak vemi si ding kha van kalpi ka duhmi si. Palinak a donghnak zong a si lai. Hosanna ti, oh sorry. Pathian cu thangṭhat si ko seh ti hi kan ka nih a duh ngai i le thawmpalte Hosanna timi a sullam hi van fianter ta ka duh. Bawipa min in a rami cu Pathian nih thluachuahnak pe ko seh, Pathian cu thangṭhat si ko seh ti ahhin a tlang tiah senthen phun cun an tuahmi a si. Sihmanhsehlaw Kazuanan Hosanna timi hi vei zeitindah a si ti si ahcun Greek holh i Greek holh a si i Aramaic holh in leh chinmi a si tiah an langhter. Arabic ah cun Hosena ti a si i cu zong cu Hebrew holh in an i lakmi a si tiah hin kan hmuh khawhmi a si i a si ah teh Hebrew origin in ah teh zeitindah an ti ti si ahcun Hoshiana tiah an ti ṭhan ti. A sullam cu kan khamh tuah ti a si ti. main uh, definition kan ti lai maw asiloah meaning taktak cu hong kan kham tuah tinak hi a thawhkehnak rak si ti an ti sihmanhsehlaw hi ka zawn ah Jesuh Khrih chan tu ahcun bia an mannak kan zoh tikah hin khamh awk khamhtu a simi thangṭhat awk a tlakmi Pathian thangṭhat si ko seh timi ahhin Jesuh Khrih chan in a bia a kalning an hmannak hi ai thleng deuh tiah an ruah. Le cucaah cun tuchun ah van kalpi kan duhmi cu kan khamh tuah tinak lei kha si loin Hika zawn ah hmanmi Bawipa minel rami cu Pathian nih thluachuahnak pe seh law Pathian cu thangṭhat si ko seh ti lei he van kalpi ka duhmi a si. Kha thangṭhatnak hmun, hika zawn ah minung phun hnih in an um. A tamu nih Pathian cu thangṭhat si ko seh ti an ti lio ah hin nekṭip in a rak cuan vemi an um. Cucu Frasi pawl an si. An thin ah khenh tuk hna. Lazaru a tang deuh ah kan relmi ah khan Lazaru thihnak in a thawhternak kha an langhter. Cu hlan ah cun mizaw a damter ti kha hna nih a rak theih i an mit zong nih a rak hmuh. Sihmanhsehlaw ka zawn ah Lazaru cu zeidah a si ti siah cun a thi. A tuanbia kan zoh tikah a thu cang deli si a si cang. Zeidah a thlan kan kal zongah a santlai ti ti an timi kha a thawhter tikah mipi nih e hipa khuaruahhar a si e tiah a lauter hna a noluk cu a chong sihmanhsehlaw a zia amah cu kan theihmi a si ko ṭung Mary le Joseph fa hi a si ko cu. Atu hi mikhamtu ka si a ti le pi sual kawlnak lei in a tuahmi paohpaoh, a cangmi thil paohpaoh kha a rak zoh vemi an um ve. Cucu tuchun ah kan cawnmi demon thinlungput kha a si. Jesuh Khrih asiloah pastor asiloah a piangthar timi minung kan zoh hna tikah a buaibainak lei le a lunghrinh lei le a zumh lonak lei kha si loin zeidah si pathian nih hin santlai lo te zong a kan hman ko hme pathian nih in mizei paoh hi a duh ning hoih in a man ko hna me hi hrem lomi la zong a man ko me hi puan zong me sunparnak a co ko hi tinak lei i la loin a ti i lunghrinhnak lei a rak lami an um venak a langhter. Tuchun ni caan ah hin kan biakmi Chin miphun nih kan biakmi ai khat bak Jesuh Khrih bak a si. Sihmanhsehlaw online ah kan buai tukmi cu doctrine kan ti ciammam le kan i ṭhanpimi maw asiloah tam deuh kan hnakhaw nih a theimi kha fiang sasai loin minung tampi nih cun kan aupi tawn i cucu kan chimh ciammam i ai daw dingmi kha a kan hlatter. Aw ai thei dingmi hmunkhat ah Pathian bia ai ruah dingmi kha ruah kho lo na kan tuah. Cucahcun Jesuh Khrih kan ti ciocio tik zongah hin kan thluak in minung fimnak in ca kan relmi hoih tiang lawng in a kal sual ahcun mi kha an i theih lo kar in na pheu lengmang hna lai, na ṭhawl lengmang hna lai, sihmanhsehlaw Pathian biatak chunglei in a rami Pathian lengngannak sunparnak taktak nih cun kei cu san ka tlai lo ti kha mi a hngalhter i Bawipa tu kha sunparnak a pek. Hallelujah! Cu nunnak cu zumtu taktak nunnak a si. Puan a phahmi hna nunnak a si. Bawipa nih aa citmi la nunnak cu khakha kha rak si. Cucaah cun tuchun ah hin zei ruang ah dah Laitlang ah tuanbia an chim i kan mino pawl nih cun nan thei lo kho men. Uh, uh, a si lo, vei ah hi cawnpiaknak ca hmaan lo ti kha rak doh ngai a si hallelujah hi an hman ning zong cu dai pathlaang deuh ia hmangmi kha an tam ngai caah an rak thlauh hna ti si Khrihfabu pakhat ah khan Pathian bia kha van ngaih i a nunnak kha tongh tuk i hallelujah ka van ti la te tiah khan an pastor pa khai zau hi amak than langmang ti si a nunai te tuk le a celh ti lo i a dir i an pastor pa nih khan hallelujah tu thla chung i a ti lomi cu award kan pek hna la babu cong kan pek hna la a ti ti si le babu cong a rak har tuk le hmuh le duh tung hallelujah ti le pek a duh tung a celh ti lo a chung nun kha pathian bia nih a van man ciamam i a dir i hallelujah babu cong cu a herh le sung ko ning a ti ti si khakha zeidah a sullam si ti si ahcun tuchun ni caan ah hin lenglang in Jesuh Khrih na hmuh i na chon ahcun biaknak in religious minung sawsawh sining na chon ahcun praise worship an i pal lo deuh poah nai lawm lai an i pal ahcun na nun ah vaya pil la an cawng nga lo mana ti la Meeting ah an van in ti deuh ah asiloah keimah zawn ah ti einak maw van tinak deuh a um tikah a Pathian sunparnak caah toidor nun a ka cawnpiak ko hi ti lei si loin amah ve cu zeidah a si ka tongh lam ti lei kam kha a um tawn lengmang cucu zei ruangah dah a si ti si ahcun chung lei nunnak taktak ah bawi a bawi lo tikah lenglang in mi nih an ti cio tinak in biaknak nun i a kalmi popoh cu nun a hul tawl i bawipa sunparnak an pe kho lo cucaah tuchun ah check ve hna si ti ka duhmi cu palm sunday ah hin zei zawn ah dah thilri ah khan asiloah a nungmi thil ah khan la dirhmun ah zei bantuk minung na si hmanh ah Bawipa na chungnun ah na nunter a si ahcun, Bawipa na cungah a bawi a si ahcun, Zei bantuk na rak si kha Bawipa nih a carmi si lo. Amah nih ai an cit an duh. Amah nih hman an duh. Cu tikah tutan Zoak ai lawm tukmi cu Kawtvei ah hmaizarh ah thawhṭhan ni bak ah tipil a ing ding minung pahleinga nih tuchun ni tiang nan pek cang. Kan hal hna, Pathian dawtnak na hngal taktak maw? tiah ka ti hna. Nulepa zong nih, Ei, nai, hi chaskul ah bei ah khenh bak khan Pathian dawtnak ka hngal a ti le min ka van pe ko hi a ti. Cucu zeidah a si? Rak hrem rih lomi kha minung hmangin Bawipa nih sunparnak a co. Bawipa nih cit dingah a dawtnak a hngalhter cangmi sinak kha si. A sunglawi taktakmi a si. Le cucaah cun hika zur ah van chim ka duhmi cu Pathian sunparnak pek khawh nakhnga dingah cun Psalm number za ve ah fung za le fung thumnak sang khatnak cang nganak maw ka nunnak Bawipa cu thangṭhat tuah. Ka sining vialte a mit thiang cu thangṭhat tuah, maw ka nunnak Bawipa cu thangṭhat law zeitluk in dah zaangfahnak a ka ngeih kha philh hlah, a ti. Thangṭhatnak taktak cu na santlaih lonak kha si lo. Ei, kei, kei cu rian ka nei lo. Nai rong cu accident in rumro kan tong. Nai rong cu nu le va zong kan i hmu thiam lo ti lei ka si lo. Tutan ka nun cu Bawipa nih a ka cawnpiak ciammam le Bawipa dah a ka cawnpiak ciammam le kan tonmi thil paoh hi Bawipa sunparnak sa a lang ti kha a duh man a duh cucaah cun pathumnak cun ka sualnak vialte kha ka ngaihthiam i ka zawtnak vialte kha a damter a ti kan pathian amin thiang ṭhaṭem ko seh cucu dawho palm sunday nih a sullam taktak a si cu Cucu dawh thawhṭhan nun kan timi taktak a si cu. Cucu dawh tipil in kan timi cu si cu. Jesuh Khrih nih cit, Jesuh Khrih kha puan phahpiak kan timi taktak cu cucu rak si. Palinak ahcun thlan chungin a ka kam i a dawtnak le a zaangfahnak nih in thluachuahnak a ka pek a ti. Ka nunnak cu thil ṭha in a khahter i cucaah ka no peng i mupi bantukin ka ṭhaw. kan pathian amin thiang thar ṭhatum ko seh minung a simi papo cu Isaiah ah kan hmuh bantukin tlangval hna zong khan ba ko a ṭhawngmi hna zong kha an ba caan a um ko la nain Bawipa aa bochanmi cu thazaang thar an la te hallelujah Bawipa tu ni do thazaang thar a rak kan pek ka si cu A bia in thazaang a kan pek, thlacamnak nun in thazaang a kan pek, thangṭhatnak mun in thazaang a kan pek i thlarau kan nunnak ah a bawi tikah hin Pathian nih sunparnak a co zungzal. Nangmah ngaingai nih in Bawipa na thangṭhat kho lai lo. Nangmah ngaingai nih in peknak zongah hin na pe kho lai lo. Zeicah ti si ahcun na lungthawh caan ah na pek la le a zeimaw caan ahcun check a um lo tiah kan ti lengmang la, peknak a dong lengmang ko lai. Sihmanhsehlaw Bawipa nih Fapa Jesuh Khrih a ka pek caah ka pek ve awk a si tiah zumhnak a kan fian ahcun pe lo kho lo dirhmun ah kan nunnak ah kan cawnpiak tuk hi rak si. Cucaah cun kan nunnak hi bil ka pe kho lo, ka khualei loan a tam tuk, kan inn ah in lian tuk kai lak sual le ti lei kha si loin Bawipa thawng in tuchun ni tiang ka nung, tuchun ni tiang ka dam, cucaah zeidah Bawipa caah ka pek ve lai? Bawipa ka hmang, Bawipa hite hi kan phah piak ve hi tiah kan nunnak dihlak hi a phah khomi kan rak si dingmi kha Bawipa nih a kan duhpiakmi a si. Cucaah cun pakhatnak ah kan Bawipa hika zawn ah hin Bawipa kan Bawipa Jesuh Khrih pakhat cio hi a sunparnak caah a kan herh. Jesuh Khrih nih herhmi kan si, sunparnak kanmah hmangin co a duhmi kan Pathian a si. Bawipa hmaiah toidornak i a kun i nun a pe lengmangmi kan rak si dingmi puan a phahpiak dingmi kan rak si ding kha kan duh i Bawipa cu siangpahrang, uktu bawi, counselor, kan nunnak a fimchimtu a si ti kha kan hngalh i lamhruaitu ah kan hman dingmi kha a si. Cucahcun Johan hleili proka a chim ko cu ta. kei cu lam le biatak le nunnak ka si zei lam dah si zungzal nunnak lam lawng a si lo hnangamnak lam a si damnak lam a si lawmhnak lam a si kan nunnak a kan neitu kan pathian taktak a sinak kha nifatin ah kan nun kan her cucaah cun tu chun caan ah hin nangmah nai zoh chung popo cu pawng avei ah na tha a chia lengmang ko lai na pawngkam na zohchung ko cu hawi zong an si cio ko si teh kan ti lai nain Jesuh Khrih Jerusalem ah a lut lio ti a hngalmi hna nun cu an neihchiah vialte kha cu bawi caah cun an pek i an phah i sunparnak kha an pek ti kha kan hmuh pawngkam ah hin a caan ah soiseltu chimchiatu kan nei tawn lai kan duh lomi thil kan hmuh tawn lai nain bawipa cu a zungzal in a ṭhami kan pathian a si caah amin thiang thar ṭhadum ko seh Cucaah cun Jerusalem a simi timi kha keimah Rammo nih Bawipa sunparnak ka pek ve cang lai ti tu kha kan au aw si seh law Bawipa nih sunparnak co zungzal ko seh. Bawipa nih kan dihlak caah thluachuahnak kan pek ko seh. Amen. Kan dihlak kan dir hna lai.